Dumelang, le a amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno re mo sephatong sa bobedi ha re bua ka tsamaiso tsa kgotlatshekelo. Mme mo kgatisong ye re tabe re bua ka mo go bitswang gote di-application kana motion proceedings.

Pharologanyo gareng ga mo go teng di-legal costs le di-legal fees yaanong salang morago tsebe ya me mo maranyaneng a facebook gore le nne le bona dikgakololo kana ditsetana dingwe tse ga ke bua gale le gale mo melaong e e leng gore ga ke bue kana ga ke dire kgatiso ya motshikinyego jaana Pele ga re tsena mo kgatisong ya rona ya tsatsi jeno, ke batla go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago.
ke ne ke batla go le itsese gore ga le dirisa maranyane a di-laptop kana dikhomputara go na le dinako tse di tsentsweng mo kgatisong go supa ga ke buang ka ditsetsana dingwe yaanong le tla bona go na le tselana e e nang le meradi mo teng le ka ya ko ditselaneng tsa teng gore e le ise ko ke buang ka ditsetana tse di rileng mo teng ga e le gore ga le kgone go dirisa tsone ditselana tse di kgaogantsweng tseo le kgona gore le bo le tobetsa ga go teng show more um kana ga e le gore le mo mogaleng wa letheka e be le tobetsa ga go nang le mokwalo o o supileng ko tlase gore go le ise kwa descriptioneng ha le tsena mo descriptioneng le ya ko tlase le tla bona go kwadilwe dinako di le botala ha le tobetsa mo nakong eo ha botaleng jong go tabe go ya ko le batlang go a teng mo kgatisong
ha re tswelela mo kgatisong ya rona ya tsatsi jeno re lebelela yaka ke buile mo go teng di-application-e kana motion proceedings motho o e leng gore o tsisa kgang e go teng application o bitswa mo go teng applicant motho o e leng gore ene wa sekisiwa o bitswa respondent Ha motho a tsisa kgang ka tsela e, o tshwanetse gore a ba a lebile kgang ya gagwe go bona gore a moatlhodi ha a lebile kgang ya me le dipampiri tsa yone ebe motho o tang a tla ka dipampiri tsa gagwe Moatlhodi yo o kgona gore a bo a dira tshwetso a lebile dipampiri hela. Ha e le gore go a go tlhokagala gore motho a ba a tsisa basupi gore ba te ba he bosupi ko kgotlatshekelo, go reela gore kgang ya gagwe ga e ga ya tshwanela gore e bo e tsisiwa ka mokgwa o wa application. ke yone kgang e neng e tsentse moruthutha e neng go buiwa ka yone ya plascon evans rule mme ka go rialong go na le ditsetlana dingwe tsa molao tse di reng jang kapa jang kgang ya gago e tshwanetse gore e boitsisiwa ka tsela ye ya application E, nngwe ya dikai tsa kgang e ke dikgang tse di tsisiwang ka potlako kana ka bonako tse e leng gore o batiwa gore kgotlatshekelo e ntshe tshwetso mo nakong e e khutshwane ha re tswelela ka kgatiso ya rona

Ke eng se a se batlang mo kgotlatshekelo? Ga ke ga sekai sa motho o e leng gore o bata madi a tlhokomelo a ngwana mo go teng maintenance o kgona go bua gore ke kopa gore o go teng respondente go te o tla duela madi a kana ka hundred pula ka kgwedi ke ga sekai Mme ebile mo teng a ba a bua le gore o batla ditshenyegelo mo go teng legal costs tsa gore o tshwanetse gore jaanong a bo a goga yo a mo isa kgotlatshekelo gore a duele madi a a tlhokomelo ya ngwana mo teng ga yone mokwalo o go teng notice of motion eo o tebe a bua gore respondent o tshwanetse gore a baatsisa mokwalo o ganetsang kgang o go teng notice of opposition ka malatsi a le matlhano a kgotlatshekelo ka go rialo ke re a kgotlatshekelo ke raya gore ha go balwa malatsi ga go tsenngwe um mafelo a beke kana di-weekend-e ebile ga go tsene malatsi a boikhutso mo go teng public holidays mo teng a ba bua gore motho o go teng respondent o na le malatsi a ka tshwara lesome le bone a kgotlatshekelo gore a ba a tsenya mabaka a reng keng motho o tsisang kgang a se ka hiwa sa a se batang mo go teng answering affidavit motho o tabeng a tsisa yone kgang ye o tshwanetse gore a ba a tsenya mokwalo o mongwe gape o go teng founding affidavit mo teng ga founding affidavit motho o o ntsha kgang ka botalo ga ke tswelela ka sekai se sa madi a tlhokomelo ya ngwana o tla ba a bua mo go tshwanang le gore nna le motho o re nnile le ngwana ka nako ya gore

jaanong ga ke mmotsa gore ke eng a sa duele ga a bue sepe ka jalo ke kopa kgotlatshekelo e ntshe tshwetso ya gore motho a duele madi a a kana ka 100 pula a tlhokomelo a ngwana kgwedi le kgwedi ga godimo ga mong motho o kgona gore a bo a tsenya mokwalo o mongwe o go teng confirmatory affidavit kana supporting affidavit Mo go teng confirmatory affidavit, gantsi o dirisiwa ga e le gore motho o o tsisitseng kgang o ikanang mo teng ga founding affidavit ga na kitso e e tlhamaletseng ka se se diragetseng. Sekai sa mo ke ha motho a tsisa kgang a batla go emisa motho gore a bo a nna a tsena mo jarateng ya gagwe. Ga e le gore motho o o tsenang mo teng ga jarata o bonwe ke batho ba sele ba ba neng ba le mo jarateng, Mme mongwe wa jarata kana o e leng gore o rentisitse o ne a seo. Ha mongwe wa jarata kana o rentisitseng a tsisa kgang, o tla ba a bua gore ke boleletswe gore motho o nna ata ko jarateng ya me. Mme ke boleletswe ke buang ga ke e ga sekai. Ka jalo ke kopa kgotlatshekelo gore e emise motho yo gore a seka a tlhola a takogane a ba ga mabaka. Buang o tla ba a ikana ka confirmatory affidavit a bua gore ee motho o o ne a tsile ko jarateng makgathong a le mararo o tsile ka la bokana le la bokana le la bokana a dira selese mo ke go buang o rurugatsa se e leng gore se builwe mo teng ga founding affidavit mme buang ga se ene o ka ikanang mo funding affidavit ka gore kgang ga se ya gagwe mo supporting affidavit mme yone ke ha motho yaanong a e baya kgang gore a e leke go tatsa mo go setseng go builwe mo funding affidavit re tswelela ka sekai sa motho o tsenang mo jarateng e motho o e leng gore ke jarata gagwe kana o rentisitse o ka tswa le ko lapeng a na le ene buang mme motho o mongwe yo a ba nna tsena tswa tsena tswa mo founding affidavit o tla ba bua gore ke ne ke na le buang mo makgethong a mararo re bona motho o re batlang go mo emisa yo a tla mo jarateng buang mo, mo supporting affidavit ya gago o tla ba re ee ke ne ke le teng ebile go ne ga diragala jaana le jaana le jaana ha go sena go tswa tsone di-affidavit tse go tebe jaanong go ntshiwa mo go teng draft order motho o go teng applicant mo draft order re nngwe o taba a bua gape a ipueletsa se a se kopang mo lekgoteng dipampiri tse di tabe di isiwa ko kgotlatshekelo ga e le gore kgang e itsisiwa ke motho o o dirilweng ke molao jaaka ke buile mo kgatisong ya me ga ke bua ka dithata tsa batho ka ga semolaong O tshwanetse gore o bo o na le mokwalo o go teng resolution o mo dipampiring tse di isiwang ko kgotlatshekelo ga e le gore batho ba ba batsisang gang ba na le mmueledi kana agente o tshwanetse gore ga godimo ga mong go na le mokwalo o go teng power of attorney ha kgang e sena go gatisiwa yalo dipampiri tse tsa application di tabe di na le nomoro ya kgang leina la moatlhodi le gore kgang e tsena ko kgoteng efe Kgang e kgona gore e bo e isiwa um ko Lobatse High Court mme motho a isitse dipampiri tsa gago ko High Court ya mo Gaborone ka gore kgang e latela moatlhodi o e leng gore ga te ke ene a tla beng a bua kana a e buisa ha dipampiri tse tsa application di sena go hiwa owa respondent o sekisiwa respondent yaka ke tlhalositse o na le malatsi a le mathano a kgota gore a bo a tsentse kgang e e supang gore o kgatlhano le se se kopiwang ga go dimo ga mong o tshwanetse gore a bo a tsenya answering affidavit ya gago mo malatsing a le masome le bone a kgotlatshekelo mme masome a le bone a a balwa go tsweng nako e e leng gore o hilwe application e seng go tswe nako e e leng gore ene o tsentse dipampiri tsa kganetso Mo teng ga answering affidavit e, motho yo o tla ba a tlhalosa gore ke eng a re yo o tsisitseng kgang a se ka ahiwa se a se batang. Ke ha sekai sele sa madi a tlhokomelo ya ngwana o kgona gore ka gore ngwana yo ke mogolo o hitile dingwaga tse molao o reng yaanong eh, ga e sa tlhola e le ngwana Ke ntse ke duela madi a ko ngwaneng yo ka jalo ga ke a emisa madi a dituelo se ke se emisitseng ke go duela wena ke a isa ko ngwaneng a thamaletse o kgona gore ga godimo ga mong ka gore ngwana o yanong o itile dingwaga tsa lesome le bohera bobedi molao wa re ke mogolo Ebo a dira confirmatory affidavit kana supporting affidavit. Motho yo o e leng gore o ganetsa kgang o kgona gore a bo a tsisa mo go teng counter application. Kgotla application ye le yone e sala morago melawana ya application ka kakaretso. O tla ba dira funding affidavit. Ha ke ha sekai ha e le gore batho ba ba ne ba na le bana ba babedi. e be gote yo o motona o tlhokomelwa jalo yaka a buile a bo a bua gore mme ga godimo ga mong kana re na le ngwana o sa ntseng a le ko tlase ga dingwaga tse lesome le bohera bobedi o nnang le nna o ntse o sa duele madi a tlhokomelo yaanong ke batla gore o a duele ga go ntse jalo o tlabe yaanong aha yo mongwe yole o go teng applicant sebaka gore le ene a hetole mokwaloo Ha moapplicant-e a hiwa answering affidavit le counter application ka gore di tshwanetse gore di isiwe kgotlatshekelo nako e le nngwe hela e be di hiwa applicant nako e le nngwe hela mo nakong ye ya malatsi a le lesome le bongwe le ene o ta ba araba hela jaaka yo wa respondent a arabile Go hetola answering affidavit o araba ka mo go teng replying affidavit. Hela jaaka eh, answering affidavit diphetolo di tshwanetse go nna di itebagantse tsetana le tsetana mo go teng paragraph by paragraph gantsi motho o tlabe a kwala one mokwalo o go teng replying affidavit o Ga e le gore dilo tse di buiwang ka tsone mo answering affidavit ga di a tsenngwa mo teng ga founding affidavit yaanong replying affidavit ke malatsi a le masupa a kgotlatshekelo mo go rang gore le yone ga o ba le mahelo a beke le malatsi a boikhutso Ga e le gore go na le counter application, o tshwanetse gore e le applicant a ba a tsenya answering affidavit mo malatsing a le lesome le bone a kgota tshekelo. Ga e le gore yaanong dipampiri di heletse di helela ka replying affidavit ya Kganni o kgona gore e bitswe la mpha ko kgotlatshekelo mo go bitswang go te roll call. Mo kgatisong ya me e ke buang ka ditsamaiso tsa kgota mo tsetaneng ya mpha, ke bua ka kgannye ya roll call. Roll call e kgona go diragala nako nngwe le nngwe pele ga dipampiri tsotlhe di isiwa kgotlatshekelo kana ha dipampiri di sena go hela ha e le gore e bitswa ha gare ga dipampiri di se di hele batho ba tshwanetse gore ba bolelele kgotlatshekelo gore ba tsamaya ga kae mo dipampiring tsa bone le gore ba utsisa tse dingwe leng O tshwanetse go gakologelwa gore dinako tsotlhe tse di beilweng mo kgotlatshekelo o tshwanetse go gatisa dipampiri ko kgotlatshekelo o bo o di neela o mongwe mo nakong yone eo ga e le gore dipampiri tsotlhe di hedile motho a setse a tsisitse gone mo go teng replying affidavit ba ka kopa kgotlatshekelo letsatsi la gore ba te ba nganye kgang Kgotlatshekelo e tla be e ba neela malatsia e be e ba bolelela gore ba ka tsisa mokwalo o go teng di-heads of argument leng mokwalo o ke ko e leng gore ba tebe ba dirisa melao le dikgang tse dingwe tse e leng gore di supa gore ke eng ba tshwanetse go hiwa se ba se batang Go nganga gone ko kgotlatshekelo go tlabe go dirisa tsone dikgang tse jalo jalo mme e le go tlatsa ga godima ga mo go setseng go kwadilwe gantsi mokwalo o wa di-heads of argument kgotlatshekelo ya re o tsisiwe malatsi a ka tshwara bone pele ga kgang e utuwa mme bone bo go sa tsenngwe um mahelo a beke le malatsi a boikhutso

Mo gongwe moatlhodi o kgona gore ha e le gore dipampiri tse tsa lona tsa hetso baakimente le dirile go ntsha ga tshwene le bua ka botlalo le dikgang tse le ikaegileng ka tsone le bua ka botlalo ga go tlhokege gore le tagonganga Ke tla ntsha tshwetso ke lebile dipampiri hela. Go tsweng gong moatlhodi o tla ba ntsha tshwetso ya gagwe. Jaanong ga tshwetso e tswa yana, tshwetso e go tswa gore ke tshwetso e e reng eng. Nako tse dingwe ga e le gore tshwetso ke ya gore go duelwa madi jalo jalo, ebe motho o e leng gore tshwetso e kgathano le ene Ga a dire se a tshwanetseng go se dira. Go na le dilo dingwe tse e leng gore motho o atlegileng o kgona go di dira gore a bone se a se mo tshwanetseng. Mme dilo tse ke bua ka tsone mo kgatisong ya tsetlana ya boraro mo go teng executions. Mo tsetlaneng ye ya boraro ke tabe ke bua ka ditsela tse e leng gore motho o kgona gore a bo a gatelela se a se batang se se sa diragatsweng ke motho o mongwe dilo tse e leng gore o ka di dirisa go leka go gatelela se a se batang ke go tsisa application e nngwe e go teng contempt application ka mantswe a mangwe motho o a re o tsulotse um katlholo ya kgotlatshekelo ka jalo ke batla gore kgotlatshekelo e go othaye ha motho a dira jalo o kgona gore a bantsha mabaka a gore ke eng a rialo jaanong ka gore ke application e tshwanetse go sala morago ditsetlane tse re ntseng re bua ka tsone tse tsa di-application Mo go lealong Motswana, ke lebogela ha e le gore o tsile le nna mo kgatisong ye wa reetsa. Ke kopa gore o rate o kgaogane molaetsa yo le batho ka go kgaogana kgatiso ye o bo o subscribe gore o nne o bolelelwa ga kgatiso ye nngwe Etswa le sale morago le tsebe ya me ya maranyane a Facebook mo go teng Botswana Thinking Law ko ke eteng ke amogane gale le gale dilo dingwe tsa molao yaka ke buile ka go rialo motswana wetsho ke lebogela ga o nnile le nna mo kgatisong ye go siame